Me ku derveta aşkand, Exmînî mena ser desthilatdariyê. Piştî Exmîniya kê hekim desthilatdarî li Kurdistanê kir, eşkaniya desthilatdarî li Kurdistanê kir. Hinek dîroknas bêjin eşkanî jî Kurd in, lê hê belgê xurt me re qij ne derketina. Di wê demê de. Hê jî digotina kurda kardox. Hebûneka wiha bû di Zîrabota. Kardox ew kardox şeş sed û sûhna heta çar sedî beriya zengîna. Ji ber zînfonê Yûnanî yê efser. û dîrok jî nivîsandiya dema zindanê Axmîniya de rizgar dibe piştî şerê wayê dibêjin navê şerê mîdî Elhurûb Elmîdîye digotinê wê demê rizgar dibe dibê em hatin herêmekê pirtûka xwe de dibêje dibê em hatin herêmekê Di gotinê de herêma Cezîretayê Kurdo yanî navê Kurda jingî ve heye, ew herêm kardoxa çar sed û yek beriya zayînê behs dike. Ji xwe gelek dîroknas bê navê Kurda ji kardoxa hatiye, ew jî jêdereke Navê Kurda ye. Di wê demê de me got eşkanî, eşkanî jî bûn lê kardox jî hebûn. Kardox li Cezîra Bota bûn, eşkanî li Rojhilatê Kurdistanê û li Îranê bûn. Ji xwe beriya eşkaniya jî me bi hisa Skenderê Mexdûnî kir, dema ku kete Kurdistanê de û Skenderê Mexdûnê dema wî ixmînî şikandin sê sed û si û sê ya. Piştî Skenderê Mexdûnî çî Dewleta xwe li efserê xwe, li dabtê xwe lebe kir, yek ji wana Slûkis. Slûkis herêma Kurdistanê kete destê wî ne de, di wê demê de jî melet serî hilda dijî dagirkera. Şoreşek dijî Slûkis rabû bi serokatiya Arşekê Baravî. Ji xwe Eşkanî mana destlatdariyê de ji dîroka wana sê sed û bîst û sê beriya Zayînê heta du sed û çil û du dua. Eşkaniya jî destlatdariya xwe de berevaniya li ber xaka Kursanê de kirina, dijî kê dijî Romên, Bêzintî û gelek cara şer bûara çêkirina.

Du sed û bîst û çarê zayînê piştî eşkanîya hatine mane heta şeş sed û sih û neh dema ku musilmantî û musilman û artêşa musilmana bi serokatiya Ereba hatine herêma Kurdistanê. Sasanî paytexta wa Madiyan bû. Madiyan, Madiyan yanî Mîdya. Ewa bajarê Madiyan ava kir. Li ser navê Mîdya rakirin a damezrandin wa ava kir û kirine paytext ji xwe re. Carna jî derna erebî dibêjine Madain û farsî navê kirine Taysefûn. Kê Sasanî a dewleta Sasanî ava kir Ardeşêrê Babik ê kurê Sasan ê kurê Sasan ewî ew dewlet ava kir. Çilo ava kir? Ji eşkaniya xwe rizgar kir. Di nav eşkaniya de bû lê rizgar kir û dewleta kurdî ava kir. Çiqas em bijîn şêwê wêna jî ne kurdiya xwerû bû lê dîsa çanda wê û ola wê zerdeştî bû û ola wê û zimanê wê û tîpê wê kurdiya pêlewanî bû. Wa Sasaniya Navê Ebû Sesanî, gotina Sesanî, yanî şahê şahan, şahînşahê şahan, Melikil Mulûk di koka kurdiyeta xwe de. Ew Sesan carê agirdankê perestgeha xwedawend Anahîta bû, Ma'bed Anahîta. Ji debê ve, ji berê ve agir li cem me pîroz e, em nirxê agir digirin û em li pê têxin. Desthilatdariya Sesaniya rastî gelek fereh bû, Îran kete di sêwa de, Kurdistan, heta bi Iraqê, Sûrî jî, Filistîn, Azirbaycanê, beşek ji Ermênya, heta bi Misirê hemû di bin destêwana de bû. Gelek padîşahî wiha hebûn, di wê dema ku me behs nêzîka belkî çar sed salekî mane, padîşahî wiha jî gelek bûn, navdar in. Mîna Erdeşêrê ku me gotî dewlet avakirî û Kîxisro Yekemîn û Kîxisro Duyemîn, û Nersî û Sabûrê yekemîn, Sabûrê duyemîn, Behremê pêncemîn û Qubad û Xisro Perwîz û ji xwe yê dawî Yezde Kurd bû yê şahê dewleta Sasanî. Ser kurdiyeta wana ji xwe belge xwe divekin û jêder zehf dibin Gelekî teadil Kurda bûa, mixabin destlatdara herêma me ya Rojhilata Hevîn a, her kirina ku dîroka Kurdî wan dabê û û bi bi bi ajan na bi bi nejat na dî ve, qomî na dî ve girêdana. Lê rastiya Sasaniya xwe vekê û zelat bê koka wa jî Kurd a. Yê hetayê weke Tabarî, pirtûka serok û padîşah da. Yê weke Ibn El Esîr, pirtûka wî ya kamil de ya beşê duyemîn da. Û mamostekî zanîngeha Tehranê heye, Reşîdê ya Simî, ew jî dibê Sasaniyê Kurd in. Û nîşana vê ye ke wextê ku Erdelan padîşahê eşkaniya. Yê ku ku Erdeşîr di rûyî de bi şoreşê re bûyî, namekê di rêkirî Erdeşîr re dibê dibê ti yê ku di konê Kurda de ti mezin bûbî. Yanî di nav pêz de ti mezin bûbî. Wilo wî kêm dikê navê Kurda pê vedikê û rastiya wêna Erdeşêr ji êleka Kurdî ye navê na Şiwankara ye. Yanî Şivankara yanî karê va şivantî ye. Heta niha ew êla me ya navdar heta niha di Kurdistanê de heye. Ew êla şiwankar e. Û me got jî Sasanî gelek çanda wa û girêdana wa Kurda ve hebû, nexasim aliyê ola Zerdeştiyetê ve û ji alîkî dî ve jî nivîsana pêlewanî û pertûkê pêlewanî û axaftina pêlewanî û jêderê pêlewanî ji xwe bi diha hebûn jêderê pêlewanî. Ew hemû yê dema Sasaniyan e. Sasaniya em nikarin behsa şerêwa geleka bi Romaniya re bikin lê hema em zanin ku seranserî Kurdistanê seranserî wêne her ceng û şer bi Romaniya re kirine şerê herî giran û dîsa Kurdistan Bûya qada şer û nearamiyê di wê demê de hemû şêweyê dagirkirinê bû. Bi bêzantiya re, Romê bêzantiya re ew şer pêk dihat. Li gelek deveran, li devera kurtî niha vê bêjim, li devera Heranê, nixwasim li devera Heranê wextê şerê herî giran bû, ku Valerian ê padîşahê Romê bêzantî hate girtin ser destê Sasaniyan. û li gelek deverên dîtirkê jî mîna Erziromê heta Şingalê, Şehrezûrê, Megoharanê, Amedê, Erzencanê, Cezîra Botan her şer li wa da û cengê mezin pêk hatine neqaba Romaniya de û di neqaba Sasaniya de gelekî Kurd pê êşe hene, miletê Kurd, civaka Kurd gelekî pê êşe şerga heta Nisêbînê jî cengên Nisêbînê jî pêk hatine. Dûyî şerî de gelekî Kurda gerew dane, Kurda gelek êşe hen. Mixabin vê jî bêjin, birayê me yê ermen di wî şerê Romaniya de û şerê Sasaniya de li pişta Romaniya sekinîn. Nexasim Tîrdad hebû padîşahekî Romanî û Tîgran jî hebû padîşahekî Romanî. Nana mixabin ney Romanî, padîşahên ermenî. Tîrdad hebû padîşahê ermenî û Tîgran jî hebû padîşahê ermenî. Ev pişta ermeniya pişta romaniya digirtin û di wê demê de ermenî bûne xiristiyan. Bûne xiristiyan lewra vêca bi bi xwertî romaniya pişta wana digirt. Şerê şerekî gelekî giran çêbû. Romanî bi ser ketin tê de şerê Şehrezûrê dema Hirql de, Heraklios de, Heraklios bi zimanê erebî navê Hirql e, şer çêbû. Lê wilo jî wilo jî romanîya dixwest levhatinekê bi Sasanîya re pêk bêne û dawîyê wî şerê re bêne lê mixabin Sasaniya qîma xwe neanî. Şer berdewam bû û di wê rewşa zehmet de, di wî şerê giran de Misirman bi artêşan serokatiya artêşa Erebiyê weke Sead bin Îmî Waqas û û Îyad Îyadê kurê Xenim û êdî bi komê artêşan rêkirin hatin ser Wek em bêjin zikê xaka Kurdistanê û êrîş dikir. Wilo jî Sasaniya li ber xwe xist. Di şerê pirê de ê bi navda Cesir, Cisir de Sasanî bi ser ketin. Lê mixabin vê dawiyê ji sedem re niha em ê bi kurtayî bêjin, Sasanî qels bûn, Se'd bin Ebî Weqas, Omer kurê kurê Xetab, Sead bin Ebî Weqas rê kir bi artêşeke herî xurt û cenga Qadisîyê belkî wa bihîst bê di cenga Qadisîyê de bi ser ketin û Rustem ê serok leşkerî hêza Sesanî tê de pakrevan ket hate kuştin û di wê demê de Îezdeg Kurdê

Ba Misliman û tê de pasnê xwe û baweriyên Misliman dina xuya kirin. Yezde Kurd jî nameka bersivayî neda. Yezde Kurd jî bi tûjî bersivayî da. Gotî ku tu nûka berê me dê xwedê tu dixwazê me xwedê me bidê nas kirin. Me xwedê nas kir beriya hê xwedê gota ta ta heşa xwedawend te dikire pût te dikire xurma û te dixwar. Hingî me xwedê nas kiriye. Wextê ku we zarok û keçikê piçûçik we dikirine tirbada we sext diveşartin hingî me xwedê nas kiriye. Were cama em xwedî ji ser bi nas kirin ka xwedê kî ya, şahrestanî, wekhevî, pêşketin, zanebûn, bersivayî bi rengî da. Lê me got jî Sasanî şeş sed û suh û niha şikestin ser destê êrîşa misilmana yê ku bi serokatiya ereba, yanî em karin sedemna. Serekî em bêjin. Yek ji wan sedema şerê navxweyî di nav Sasaniya de çêbû. Mixabin ew şer jî çardeh sala berdewam bûbû. Vî şerê navxweyî dewleta Sasî, Sasanî ya ku wil û mezin bi demê re zeîf kir. Ne Xasim, Behremê Çûpî û Xisrûê Perwîz, ne ku kî herî mezin di qebaxe de çêbû û destê xwe avêtine dagirkera û dagirker Xan Tevlî wa bûn û Alî kî ji wa pişta Romanya kir di cenga de dewleta hevdû zeîf kirin. Wê dewleta zeîf bû bingeh ji serkeftina êrişên misilmanan re yê ku me got bi serokatiya Ereb e. Sedemekay Tirkiyeyê ew şerê dijwarê dirêjê ku me gotî pazdeh sala şer berdewam kir di neqeba Romanya û di neqeba Sasaniya de wî şerî henekî gelekî dewlet zeîf kir, milet zeîf kir, artêş zeîf kir. Her ev qelsbûna ha bû qelsbûna dewletê. Ya sisiyê kî Xisrûyê Duwemîn mixabin bersiva Hîraklos neda ku bersiva Hîraklos de va neb erênî û Hîraklos û Kamê lev werin û şan xwe bi hev de rawestênin û gotî de ku ku dahato yanî warîdat Dahatûyên Filistînî, Misrî, Sûrî bila hemû ji te re bin, hema em li vir in. Kî Xisro qey germ bû, ji xwe qayîl bû, got, Qîma xwe ba qetlane, divê tu wayî lêborîn bixwazî û tu lingeyê min maç kî heta em li vir in. Yanî got, Qîma xwe bi vê nama Hirql anîbana, lê bi hatinek çêbûbana wê bûba hêz ji dewleta Sasanî li qîma xwe neanî. Sedemekî dî. Aloziya aborî derbasî navdewletê bû, ji arbûn kete navdewletê de. Ya dî Tirkê di wê demê de me got xiristiyanî ava bû û jixwe zerdeştiyet jî ola dewleta Sasanî bû û êzdiyet jî hebû û yarsanî ew jî hebûn. Milmilandin, sîrat, nava ola de bû. Hinekî civaka me ya kurdî û civaka herêma dewleta Sasanî qels û zîîf kirin. Di wê demê de jî ya ji de Kurd yê ku me got yê dawî bû, ya ji de Kurd yê dawî bû, me got ew şazdeh salî nûka bû ser bû padîşa, serpêhatî û pêzaniya wî na ya siyasetê destpêkê kêm bû, henekî dewlet demay dizê bû heta heta xwe xwest xwe ava kê, nema sûde û nema alî bû alîkar bi xurtbûna dewletê re. Ji alîkî dî ve jî mixabin, Pêkhatên dî di rota Sasanî de nebûne piştgir ji Kurda re. Ji ber bajarê Kurda berxwedana ka herî mexzin kirin weke bajarê Esfahanê, weke yê bajarê Madiyan yanî yê Mîdya û bajarnê me yê dî Tirkê jî Hamedanê, Awana û Celewlayê berxwedan kir lê bajarên ku

Ev du kesê xwert bûn, ew jî çûbûn ber dobanê xwedayê xwe. Hinekî velêyîkek di cihê wa de pêk hat. Lewra vê ca dewlet bi demê re zeîf bû û bi va sedema jî dewlet zeîf bû. Artêşa misilman a û erebê misilman bi xwertî dihat bû serdest. Di va di va di va cenga de lewra dewleta Sasanî herivî. Em hêvî ne ma agahîna xweş ser wê navbera di dîroga Kurd û Kurdistanê de ma ba dabin naskirin û em hêviya lih, sûdê û kêfxweşiyê û aramiyê ji we tevare dikin.